without ceasing pray without ceasing zvingava zvakakunakira kana zvakatishatira namata chete ngatinamatei zvakatinakira ngatinamatei zvakatiomera ngatinamatei tisati tapinda munyaya yangu ndoda kutenda vese vakasubscribe to this channel tichiti thank you mwari ngavakuitirei zvidhafu dhafu uyezve ndisingakanganwi vasati vasubscribe ndichiti please subscribe click your notification bell kuitira pega pega panouploada latest video hamudi hamudarikirwe nyaya ndave nayo pano nhasi ndeyekuti tingoyeuche ikangoriwo karemind kekungotiwo tisakanganwa kuti kuna musiki mwari ariko ngatinamatei kuna musiki mm. zvingava mm. zvinhu zvakati zvakatinakira kana kuti zvakatiomera ngatingorumbidzai musiki mwari anoda kunamatwa guys bcause kuti tinge unge uri pauri ipapo Hakuzi kungwara kwako kana kuti kungwara kwangu, hakuzi uchenjeri hwedu, ndiMwari. Hmm. Zvese zvatinoita mulife hakuzi kugona kwedu kuna musiki ndiye ari kuzviitisa kuti zvidaro saka ngatisakanganei kudii kunamata mwari hatirumbidzei mwari wedu kune vamwe kune vamwe vanoita nguva yekuti zvinhu zvinomuomera handiti zvinhu zvamuomera ndo paanoda kutanga kutsvaga musiki kuti a ah, regai ndonamata regai ndinamate kuna mwari ende futi kazhinji chimwe chiri kuitika ndechekuti tiri kuda kuzonamata mwari kana taita problem kana kana kuti tiine chinhu chatiri kuda ndopatinoyeuka kuti ho kuna mwari regai namati a ah, mwari ndiri kudawo chakati mwari ndonamata kwamuri ndiri kudawo chakati ndipewo chakati a ah, mwari ndipfuudzei padambudziko rakadai aiwa guys izvo eh, zvakanaka hazvo chero zvakatinakira ende zvakunakira futi vamwe vanokanganwa kuti munhu aita kuti life yangu inake ndimwari eh, vanhu vanokanganwa ipapo manje vanobva vakanganwa musiki chero zvakakunakira namata kuna mwari uchitotenda mwari kutoti hamwari ah, ndokutendai nelife yamukandipa iri bhoo zvazongo mumapaipai ndo munhu ndopanoda kuzotsvaka mwari aiwa guys ngatigadzirise ipapo tinamati kuna mwari hmm, zvingazvo zvakatinakira kana zvakatiomera namata chete wewe umwe munhu asisina anenge asisina kana chikafu chekudya umba ndopanofunga kuita fasting nekuti chikafu chapera ochiti haryai didi zvichindoita hangu fasting bcause hapasina chekudya zvendikaita sei chero chikafu chakazara mudheni mako une chikafu chakawanda namata kufasta e eh, chero une chikafu fasta fasting mm. Ngatinamatei guys. Tisatsvaka Mwari kana zvinhu zvatiomera. Tisatsvaka Mwari kana zvinhu zvatiomera. Because kana zvazotinakira hatichayeuki futi musiki. Because chimwe chiri kuita kuti tisabudirira futi dzimwe nguva ka. Inyaya kuti Mwari ari kuona kuti ah, uyu munhu uyu ndikato ndikaakabudirira uyu haazotombondiyeuki zvachose. haatombondiyeuki uyu atondikanganwa ndikamupa zvese zvaari kuda sa ngatinamatei musika wamana hmm. kurumbidza mwari chaiko chaiko ungafa zvinhu zvakakunakira kana zvakakuomera namata zvimwe zvese tingaita hedu guys tingadii tingafara tingadii but tisakanganwa musiki tisakanganwa kuti kudenga kuna mwari mwari anoda kurumbidzwa mwari anoda kurumbidzwa bcause yo chingoita maitiro aunoita kuti iwoka haukangani kudya hmm, haukangani kudya same applies namwari usakanganwa futi kunamata bcause hatifaniri kuti ah, mwari ha ah, ndakanganwa kunamata ndaida kunamata but eh, ndakanganwa pane musi wakambokanganwa kudya here akukanganikika kudya saka sesemaitiro aunoita pakudya kuti hakukanganwi kudya chizviitawo kuti pana mwari usakanganwa kunamata mwari guys nyika yatiri kurarama yakaoma senge nguva ino yatiri kai zvinhu zvakaoma guys zvotoda kugara padhuze uchitaura namusiki kunyengetera kuna musiki Musiki ari kutipfuudza pane zvakawanda, ari kutipfuudza pane zvakawanda, mm. kutinzvengesa pane matambudziko akawandisa. Ndonga muri kuziva zviri kuitika imimi covid-19 but tiri vapenyu umwe ndo panotadza kungopa kungotenda chete chete kungotenda kuna musiki kuti thank you neupenyu hwamuri kundipa mwari haa ah, guys ngatigadzirisei ngatigadzirisei ndoda kuti just imagine uriwe wapuwa wapuwa something kana kuti wapa munhu chawamupa present yamamupa obva atadza kukutenda unofila sei how do you feel wapa munhu something ongodai hakutendi chii chaunofila sei unonzwa sei unonzwa sei guys ndozvatiri kuitira mwari tiri kubata mwari nekuseri kweruoko so ano anga anonzwa sei kuti akuiti atitira zvese zvaatiitira zvatiri kuda tobva tatadza kumutenda nekumurumbidza ah guys ngatinamate ndochandangouyawo nacho guys kuti tingodii tingorimainda nawo kuti tisakanganwa kuti kudenga kuna mwari zvingava zvinhu zvakatinakira sei kana zvakatiomera sei ngatinamate musiki musiki ngaarumbidzwe guys thank you ndichiti kune vasasati vasubscribe to this channel hapana chekumirira please subscribe click your notification bell kuitira pega pega panouploada latest video hamudi hamudarikiri have a blessed life